Yn dilyn adborth gan chi fel disgyblion ac adborth rhieni a staff, rydyn ni wedi addasu ein darpariaeth Dysgu o Adref o un ar ddegfed Ionawr 2021. Roedd nifer ohonoch chi fel disgyblion yn dweud bod cyrchu a dod o hyd i'r tasgau pdf yn uniongyrchol o Google Classroom yn ddryslyd ac roedd nifer ohonoch chi hefyd yn gweld eisiau clywed llais eich athrawon yn cyflwyno'r gwaith. Fel disgyblion ym mlwyddyn deg neu un ar ddeg, byddwch chi yn derbyn cymysgedd o wersi sydd unai wedi ei ffrydio'n fyw atoch chi neu fideos y bydd yn cael eu recordio o flaen llaw gan eich athrawon. Os yw'r gwersi wedi eu recordio, byddwch yn dilyn yr amserlen Dysgu o Adref gyda thrawon yn gosod fideos a thasgau yn wythnosol yn hytrach na phob tair wythnos fel sydd wedi bod. Os yw'r gwersi yn fyw i chi, bydd y gwersi yma yn dilyn eich amserlen ysgol dyddiol arferol. Nodwch, ni fydd pob gwers ar eich amserlen chi yn fyw. Bydd eich athrawon yn eich hysbysu chi yn uniongyrchol gyda manylion y gwersi byw drwy e-bost neu ar y Google Classroom ac ar y wefan newydd yma gwefan Dysgu o Adref. Rydyn ni wedi sefydlu'r gwefan Dysgu o Adref i helpu chi i allu ffeindio'r gwaith yn gyflymach ac yn haws. Bydd eich holl gwaith dal yn cael ei osod ar Google Classroom, ond er mwyn hwyluso pethau i bawb ac er mwyn cael popeth yn yr un lle, byddwch nawr yn gallu dod o hyd i'r gwaith drwy'r wefan newydd Dysgu o Adref. Dyma sut mae cyrraedd y gwefan.
Er mwyn cael cysylltu gyda'r wefan Dysgu o Adref, mae'n rhaid i chi yn gyntaf fynd i wefan yr ysgol rhydwain.org ac o fan yna fe fyddwch chi'n gweld yr eicon Dysgu o Adref, cliciwch ar yr eicon ac mae'r wefan Dysgu o Adref yn ymddangos. Helo, a chroeso i wefan Dysgu o Adre Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydwaun. Mae'r fideo byr yma ar gyfer disgyblion blwyddyn deg ac unarddeg er mwyn eich cynorthwyo i allu dod o hyd a gwybod pryd mae gwaith yn cael ei roi ar Google Classroom. Ar y tudalen Hafan, mae cwestiwn yn cael ei gofyn pa flwyddyn ydych chi? Rydw i'n mynd i ddefnyddio'r enghraifft blwyddyn deg am y tro hyn, felly rwy'n clicio ar blwyddyn deg. Mae wedyn yn dweithio chi pa wythnos ydy hi, mae hi'n wythnos tri, yr unfed ar ddeg i'r pymthegfed o Ionawr, felly rydw i'n clicio ar wythnos tri. Ac wedyn fe welwch chi holl ddosbarthiadau blwyddyn deg yn unigol. Wrth i fi sgrolio lawr drwy hwn, fe welwch chi fod athrawon yn rhoi gwaith ar Google Classroom, ac mae linc iddo fe'n fan hyn. Mae hefyd gwybodaeth am pryd mae gwersi y byw yn mynd mlaen os yw'r athro yn rhoi gwers fyw ymlaen. Mae'r wybodaeth a'r linc ar gyfer y wers fyw o fewn eich Google Classroom chi ar gyfer y grŵp hynny. Felly, mae'n bwysig eich bod chi yn ail ymweld â'r daflen hon yn gyson er mwyn sicrhau a gweld pryd mae eich gwers chi ar gyfer yr wythnos hynny a pha waith sydd wedi cael ei osod. Ar ddiwedd pob un tudalen ar gyfer blwyddyn deg ac ar gyfer un ar ddeg, mae linc yn golygu eich bod chi'n gallu gwasgu i fynd nôl i'r hafan er mwyn ailddechrau eto. Rwy'n nawr yn mynd i sôn am yr adran cymorth o fewn y wefan Dysgu o Adref. Nawr, mae'n bwysig i chi hefyd gofio, os rydych chi'n defnyddio ffôn neu rhyw fath o dablet y gall y sgrin hon edrych ychydig bach yn wahanol. Pan yn gwasgu ar y linc cymorth, mae'n dod â'm chi i mewn i sgrin sy'n rhoi ystod o fideos ar gael i chi ei edrych arnyn nhw a'i gwylio os ydych chi'n dod ar draws problem wrth ddefnyddio eich Google Classroom.